mekwekwe metheko na ishajama cia mc ndegwa wa ng'ondu wa wa wa wa ah. nĩ gwathũka ũi ti kwega reke ngunde tũmaĩ ngwĩre Kwa wa mangĩ gwathũka, kwa wa mangĩ ti kwega gũkĩra ikarĩka, ndĩraigua inegene riko, ndĩrarigwo nĩkĩ ngwĩka rĩu tondũ wa rĩrĩ, nĩ kũrũa mararũa. Na rĩu rĩ, kwa wa mangĩ gwathũka nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ũhinga. Ũhinga nĩ kĩndũ kĩũru mũno mũno mũno mũno. Ũhinga no ũtũme andũ mendanĩte metane merura. No ũtũme andũ matũraga maiguanĩte merane tũtikaranĩria rĩngĩ. Gwathiĩ ũguo ĩ, Mũthuri ũgwĩtwo Kĩgera-rĩ, acera kwa Wamangi. Amakora na Wandiang'ui me riko makĩrĩa regeca. Ĩĩ ciathire, ciaikũrũkire. Akĩrwo atĩ, Karibu sana Kĩgera, ithe wa mũrĩithi, nĩweka wega nĩ gũka. Atwarwo metha-inĩ kana sitting room. Acoka aika aikarĩte-rĩ, ona arũmĩrĩrio kamũkimo kega ka njahĩ, gakimĩtwo na marũtũ. kamũkimo kau gacoka gagekĩrĩtwo tũkarati, gagakirĩtĩrwo tũkarati ũguo na kena tũboga haha mwena-inĩ na tũnyama. Hĩĩ nĩ irio njega. Rĩu rĩ, kĩrĩa kĩamũmakia nĩ rĩrĩ, kana gaka getagwo Mwangi wa nyina Mangĩ rĩ, karũmĩrĩra irio hwa! ta mũguĩ o kũrĩa metha-inĩ. Eciria hihi no gũkorwo kana gatinaheo irio ĩ, eciria kenyũrĩre kamũkimo kanini. Kana kamwĩra atĩrĩ, ithe wa mũrĩithi ndikwenda irio. akoria atĩrĩrĩ karĩ kĩ rĩu ũgũkĩenda ndikwenda rĩu rĩ kana gaka gatinathiĩ gaikara oro hau agĩthiĩ kũrũma irio na gĩciko agĩtwara kanua gakarũmanĩrĩra nake agĩcokia gĩciko gakarũmanĩrĩra nake auga nĩ ngũkoria mwangi karĩ kĩ ngwendaga kuona ka manũgũ marĩaga o ta ithuĩ atĩ Ithe wa mũrĩithi amũũria atĩrĩrĩ, Mwangi, atĩ wauga atĩa? Aca ndaigua mamu auga atĩrĩrĩ, Twarĩra kĩnũgũ kĩu irio kĩrĩe, tondũ kĩoĩ o kũrĩa. Nake wa Ndiang'ui atĩ acokeria wa Mwangi atĩrĩrĩ, O na niĩ kĩnũgũ kĩu kĩrarĩ gwakwa ira. Rĩu nĩkĩo gĩatũma Mwangi ateng'ere ihenya ihenya akone manũgũ kana marĩaga o ta andũ. Rĩu Bwana Kĩgera arakarĩte, ithe wa mũrĩithi ndaranyitĩka. ndatiga ateng'era riko na rĩu rĩ nĩ inegene nĩ inegene rĩiyũire riko ndaigua aringa nyina wa mangĩ nyina wa mangĩ no gũkaya arakaya nake ithe wa mangĩ nĩ akinya na icembe rĩrĩa kũrĩmaga narĩo na arauga nĩ akũraga mũndũ rĩu rĩ gũgũthiĩ atĩa gũgũthiĩ atĩa rĩu ndĩrarigwo riko rĩrĩa rĩrĩkũingĩrĩka Ama- ithe wa mangĩ ndaingĩrĩte e harĩa nja ndĩrageria kũmwarĩria ndaraigua arauga nĩ akũbunja riko tondũ mehingĩire thĩinĩ no haro kuo rĩu ndĩrarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ ngwĩka Reke ngwĩre ũrĩa tũgwĩka, niĩ nĩ ngũthiĩ riko kũhoria mwaki ũcio na tũmaĩ. No tũmaĩ tũtũ nĩ tũkũigana kũhoria mwaki? Ai! Nĩ ndamenya ũrĩa ngwĩka, we rĩ, ninũkĩrie tũmaĩ tũu, na niĩ rĩ, thiĩ riko, ndathiĩ riko nĩ ndamenya ũrĩa ngwĩka. Rĩu mwaki ũcio rĩ, mwaki ũcio ngũhoria na gĩkĩ, ĩ gĩkĩ? Gĩkĩ nĩkĩo ngũhoria mwaki nakĩo. Ndiaigua gwakanĩte mwaki. Ũhinga nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Ũhinga watũma gwakane mwaki. We, tũkwaranĩria.